Kitai betemu sereta begulai baru ba ruai channel Panggul Libau TV. Nampung jerita kitai kemari. Ingat kita senentang ni aku ngelengka ke Keling kemari. Senentang Keling ke datai rembus ba siti pendai orang. Dia kitai ngelengka ke nya kemari au. Sekali dah agi terima kasih ngagai orang ke nulis cerita tu ngempu tauka ngarang jerita tu Leonel Frederick Mawar lalu diseruri sereta dikeluarka anak iya Gregory Nyanggau Mawar. Terima kasih madi pia mega nuan udah ngemendarka aku ngemansutka cerita tu ba ruai channel Panggau Libau TV. Renggat kedua kitai betemu baru. Ba senentang endur kitai ngelengka ke kemari. Sampi kita semua gerai bala peninga enda ngira dini kita ba Sarawak tauka luar ari Sarawak au enda ngira nama pen pengawa kita diatu aku besampi ke semua pengawa dikereja kita mujur tembu natai ke rezeki tubuh kita mega dipenuhi enggau energi positif. Lebuh maya tubuh kitai dipenuhi energi positif. Dia utai ke manah berekat sereta rezeki deka datai. Au, ke nya en tadi. Nya kitai ngelimpang enda lama ngenang ke utai ke iya. Nyadi penai kalai keling rembus nya tadi iya nya penai enggi sida jubang ke beton gelang bulu burung. Enggi sida jali ke datai ari tisi ujan. ngerunung. Nya orang kempu penat reti nya tadi keling ke bejalai bejalai bejalai bejalai nya rembus ba menua sida Jubang. Datai iya ba pendai ili au ke di ai Tansang Kenyalang di pendai Nanga Keperwak Bunga Pasang dia iya lalu mandi kediri. Maya nya ko jerita nadai orang mandi ba pendai. Mandi betudah tuai muai peluh muai miang menya tadi dah tembu mandi iya pan lalu beradu masuk ke baru semua ngepan bekena iya aaa udah nya tadi baru iya mupuk bejalai ari pendai nya nengah jalai pendai sida Jubang udah nya tadi baru iya nengah jalai raya babas baka indah enda baka dada gana mati telentang. Lalu nengah jalai tawas undai pensiang udah nya lalu nengah panti tarah ke betingkah atas tebiang. Udah nya tadi baru Keling lalu nengah panti ular ke mesai kelaya tikai senggang nyau nengah panti entak baka chagak bedil berang. Nya baru iya nengah panti batu ke begerugu galang melintang udah nya baru iya datai ba panti teguh ke betukuh paku lawang. Nya baru Keling manggai ba jalai pikul entas endur Bujang Ajul bejagul ke mulut tusu Linyang. Nengah madang ke melang sumpah ke berendah mansau Benyang. Udah nya baru iya ensuruk jelunuk Kampung Sabang. Iya pan lalu nengah Kampung Sabang Inak Rapas tawa Pangkung Terentang. Udah nya tadi baru Keling lalu nengah Kampung Sabang Upak Rapas peda. enggau sulu mata nentang. Nyau nengah madang Sabang bakung rapas tutung pakung penguang nya baru iya lalu nengah kampung Sabang api pejalai sehari ari pagi nyentuk ke petang. Udah nya tadi baru Keling manggai bepun mulung meranggau ke taja giau-giau baru beduduk nyari lang. Datai ba tiang candi lelaki ke bediri gendang-gendang, datai mega iya ba tiang candi urik ke taja jentik-jentik ngeligik ngelili ke tasik linggang gumbang. Nya baru Keling datai ba pun tiang ranyai ke taja giai-giai murai ke tangkai jilai sang. Bejalai keno ku Keling tu tadi iya penelu datai ga ba tiang Gajah Meram ke taja singgam-singgam nungkam ke menalan balu rajang. Peda iya penelu datai mansa tiang balan kedalapan belas betentang sereta lalu mansa tiang lemba bumbun ke betekayun gantung kelingkang. Iya mega lalu datai ba pun tiang sandung betung bebungkung ke benung tajau bujang. Iya mega lalu datai ba menalan rebah entak ke tambak takang ke lakoyang. Sereta keling datai dia. Dia iya lalu nyapai ko jerita. Hoi. Nyadi rumah kita tu koyang. Peda enda lama udah nya nyaut siku nya tuai orang. Iya tu tadi. Betul bendar ga enda tuai nya panjut ke kati nama nya mua bala tangga kaki lima ke iya. Peda iya bisi temuai. Au jadi anak jadi jadi ko yang pengudah keling ningai enda tuai nya nyaut madah ke rumah sida iya nyadi keling pan lalu niki mega iya ke rumah datai iya di rumah ba ruai enda tuai orang ke nyaut inya tadi dia enda tuai tadi pan lalu ngancau ka keling ti kai. Nyadi rumah puang bendar peda keling. Tang nadai meda bala keti inya bala mensia ayan ke duduk sebelah ruai. Bala sida ke nembiak pan nyau nadai ga dipeda ayan. Udah nya keling pan lalu ngait ke sangga ulu tulang ba tanduk rusak ringkang lalu ding geran ke iya sumpitan sumpit tapang. Duduk unggal duduk. Nya tikai udah ganchau ku kenuan. Pia ku iya tuai nya ngelalu ka keling ngasuh duduk ba tikai ke udah dianchau iya ba tengah ruai. Pia mega lalu deba tak iya tuai nya jelapa baku pirak ke belupak mayuh ruang. Baku kansat penuh laban sirap buah pinang. Baku mau ke taja liau-liau diansau tinggi penyulang. Jelapa baku mau raung ke bisi taja renjung-renjung mandung serungkung kaban bujang. Aa mekira menyau udah duduk terenah manah seduai keling tadi. Benung makai pinang enggau insap. Dia deh ne tuai nya tadi iya pan lalu nanya iya tadi leka bejaku enggau keling. Aku tu. Nyu munyi ka salah utai tanya ngagi nuan unggal temuai. Ya ari ni penatai nuan tu deh unggal? Pia ku netuai oro nya nanya Keling. Nyadi Keling tu tadi tak lalu nak nyaut. Dia mia ninga mia utai ko netuai nya iya tang iya tak kunyap kukunyap mia makai sirih makai pinang nginsap meh dia tadi. Enda nyaut seleka mukut padi mayang. Lalu enda nimbas seleka beras padi banggang. Ditanya indai tuai orang nya baru ke iya munyi nya tadi tau, enda gia nyaut. Nyangka iya enda ninga laban lelak tang iya enda ga nyaut. Ooh. Iya lapa meh nuan tu enda nyaut. Isu kini iya tu nama tadi tau ga iya nanya nyapa ke penyadi rumah. Datai di rumah duduk beruai tak lalu enda nemu bejaku agi. Nama meh kebuah bah. Pia ku nya tuai orang nya wai bejaku kediri. Nyadi keling dia meh iya duduk. tau betunga ngoi indai tuai nya sambil makai pinang nyirut kinsap kebetang bendar iya keling tu ninga nama tai ke tanya indai tuai nya tang iya sigi sengaja ngai nyaut ku jerita umm enti ari gaya gamal lelaki temuai tu tak ukai orang kena tau bejaku iya tu tak pengerah. Ukai ga gamal iya tu tuyu. Ukai mega gamal iya tu agu. Tang naka iya pemanah gamal iya tu. Penyigat utai. Tang nya meh tadi iya tu enda nemu bejaku. Nengah nyaut. Nama meh ulah iya baka tu. Naka meh penyayau gamal iya ke manah-manah tu bangat enda tau bejaku. Pia ku indai tuai nya muat-muat kediri depan Keling nya ninga meh Keling tadi. Peda Keling enda lama udah nya tadi orang empat lalu bela penjut ke ruai memagang. Bisi nya indu, bisi nya laki, sida ke nembiak, bisi ga orang ba rumah panjai nya tadi. Tang semua nya dalam bilik. Engka nya sida iya ninga netuai nya ke bejaku beruai nya sida iya nemu bisi temuai baru sida iya pansut. Meda bisi temuai duduk beruai netuai nya tadi dia bala pan lalu mansang ga au nunga keling ke duduk beruai netuai nya tadi sigi baka adat kita rumah panjai nepiak iya uai. Bama bisi temuai tauka bisi bala kitai ke baru datai ari menua-menua jauh dia kitai tu tadi enggau neka ulih meh ngelimpangka diri betunga enggau bala berandau menya tadi bekenya menya ngirup kopi nadai nya bangat te nya endar tang nya tadi laban gaukka bala pangan diri ke lama ne bepeda pia iya. Udah nya tadi orang pan lalu betugung baka lempau ngambung ke batang. Nyau duduk besaruk baka tapang pugu nyempayang batang. Nyau duduk bedijir baka tingkil maram pengerang datai ngulu keling kia. Bisi deh siku tu tadi duduk ngimbai netuai nya. Wai, ari ni penatai temuai nya? Temanah meh gamal nya, sai meh tubuh nya. Nadai kitai serumah ngenyigat iya nya, iya ku Borak. Ko ne tuai nya nalai ibu ne tadi. Huh, enggai gila ngudi. Aku tu tadi-tadi nanya nadai nemu nyaut-nyaut. Uji dik ga nanya iya. Engka iya ka nyaut tanya dik lagi. pia ku seduwa iya ke diwai betelai betelai ngan pangan diri ooh dik kena bajik legi dik meda aku legi kai nyaut ko netuai nya ka duai nyu betulik ngan pangan diri ketegal sik ngai nyaut engka enda bajik emm hari ni penatai nuan tu aaa unggal temuai lalu nama ga pejalai nuan ke tu sekali ke nuan nya. jalai rindu ati tauka nuan nya bepadah engka bisi penusah bisi berita ke da bai pia ku ibu enti tadi nanya keling nya nyadi keling tu tadi iya ninga. Pening nya mua ibu ke nanya tadi. Tang meh Keling tu alu enda nyaut seleka mukut padi mayang lalu enda nimbal sebeleka beras padi bangang. Dia meh Keling nya duduk tang meh te baka ke nadai iya ba dia. Baka ke ukai iya ke tanya orang ke empu rumah enda nemu nyaut. Nya komai di bula aku tadi aku udah nanya iya hari tadi iya angai nyaut nyadi nanya bisi nyaut ooh enda ba aji medi nya ku ibu nya netuai ke dulu ke nyambut link tadi beh enti iya angai saut aku angai saut di sama sama enda ba aji ga tua ko tua iya bekelakar enggau pangan diri ko cherita ke di wai ooh. Sayau meh mua nuan tu nakai penyigat-nyigat di unggal. Tang meh kena nemu nyaut kami. Kati ka nuan jadi enggau sebarang kami ditu unggal? Pia ko tanya sida ke indu dara. Keduduk mua ari sepia nyin laban kitai nemu rumah panjai kelia-kelia ke panjai. Sigi mayuh indu dara ke di situ ni ke bajik ni ke baru lanjau menya tadi ni ke baru tumbuh tusu menya tadi mayuh. Anang ti sida iya meda orang lelaki temuai naka penyengan nyigat datai ke iya ooh alu panzut memagang sida iya ke di wai nanya bala indu dara nya tadi pia mega keling sigi lalu enda nyaut utai tanya sida iya. Sida iya meda ke di wai. Ada anak ketup sima au tak geram sida iya meda keling naka penyaga nyigat utai. Nya mih bala indu dara ke duai nyu petelai petelai enggau pangan diri pama mih enti temui nya datai ngayap aku malam lagi ada enda kunchi ku pintu ngecha ke tama ngagu ngagi kukin lagi pama mih ku bala sekeda meda penyigat anak temuai. Bah. Legi meh dik wai temuai. Aram kitai wai. Uji kitai ngilum ke pinang. Lalu engkah kitai ba tapak jari iya. Surung agi iya. Enti iya deka makai pinang ngilum kitai nya legi. Ka iya ngambi kitai ke bini. Piak ku bala sida anu dara ga. Nama ndai sida apan lalu bela. Au bilum ke sida pinang sereta lengkah sida ba jari keling. Peda sida iya ilum pinang ke dengkah sida ba jari keling ba tapa jari keling tadi keling pan lalu nungkup ke tapa jari iya reti nya tadi keling nya enggai makai ilum pinang nya lalu enggai ngambi sida ke bini. Ohh enggai iya ke kitai enti baka tu. Nya peda kita, iya nungkup ke tapak jari iya. Pia ku Palai Endur Dara. Nama deka jerita nyau ambis beduju-duju kenu sida dara jemata benung mansang kia laban ke deka ngilum pinang memagang rusua ke jari keling bela ka nguji nasip diri. Tang meh semua nya tadi tak lalu telungkup ke keling jari memagang sida iya. Eh, salah tu. Pia ko ibu tadi ingat kita ibu ke enggau ina tuai ke bejaku madah ti empu enda bajik tadi seduai iya betelai wai aram tua angkat madah kini jubang kin pia ko seduai iya seduai pan lalu angkat kita nyaga temuai ditu dulu kami dua ibu tu ka padah ngenai jubang kin ko iya wai. Lalu pengudah seduai nya ke madah tadi, angkat seduai iya. Ka madah ke indai Jubang kin. Nyadi indai Jubang tu tadi ku jerita Dujung Din. Tunga setak kili kin. Nyadi keling ke datai tu tunga setak kulu. Nama nyau meh sida ngagai rumah bilik indai Jubang kin datai serai ba setak din. Dia serai lalu ngangau ke indai Jubang. Betul bendar ga maya nya indai lubang tu tadi ko jerita. Beranyam nemu ketegal bemban iya. Oi indai lubang uji leka ke dulu anyam ti nya aram enggau kami seduai ke setak kin dulu bisi temuai kitai tu datai tadi. Nanya ke penyadi rumah tau. Udah iya niki, duduk beruai aku din. Tanya aku. Lalu enda nemu nyaut agi. Tanya enggai nyaut. Ngumbai nya enda nemu bejaku. Ngumbai nya isu. Nemu ke nya nanya penyadi rumah tadi. Uhh. Engka iya enggai tanya kami. Engka ka tanya nuan legi. Aram meh nadai kami nemu bedaya ke nya. Nyangka nuan nemu agi ngatur nya legi. Pia ku seduai nya. bepadah. Ooh enti pia barang ko iya meh legi maku kin kami dua endo tu mekang pengawa tu au meh legi ku nitih kin dulu seduai ri pia ku indai jubang wai nyadi satik seduai iya indai iya agi gawa au indai jubang tu beranyam. Nyadi satik tu tadi. Bebela maya nya tadi ba dapur dia penama semua ngintu utai ke lauk. Ingat kita satik waing. Ba renggat ke satu, aku bisi nyebut orang ke benama Satik. Nyadi ko aku suba, kitai ninga Satik tu kumbai kitai nya tadi laki laban nama Satik tang Satik tu indu. Au. Satik kelandik bala nyerang Sudan ke Lindan lambar benang. Nya iya, ko jerita. Nama indai perlu angkat ngeleka ke anyam iya pan lalu ngangau ke anak iya. Ni nuan endo nengau aku ke stat ke enti ngabas temuai. Nama sida nya tau padah ngasuh kin temuai tenggai bejaku ku sida iya. Pia ku indai Jubang ngangau ka anak dara iya. Emm au indai kin meh nuan nadai aku tu enggau deh. Ba iya nemu aku sapa temuai nya. Keling nya indai. Keling aji ke berani tau serang dato siku nya indai. Ke pemadu nama mansang. Bujang jelingai nya indai nadai kala lenyau enggau orang ke teku tikal kajang. Labung panggai nya indai ke sakai jaku nyerang. Pia, ko anak indu iya ke benama Satik ke landik bala nyerang, ko Sudan ke Lindan lambar benang bejaku madah nginda iya. Tekenyit mih inda iya tadi. Meda tak Satik tak nemu temuai enta Keling. Keni ke dinemu nya Keling? Tua tu sama bedau meda nya kin. Ku indai iya. Eeh. Nadai ti kelakar ke nya indai. Alai medi kin ngabas iya. Aku tu sikedah nemu peda ke mimpi dulu. Pia ku satik. Nyadi satik tu tadi iya agi ke kachau jari turah tuai bintu ke utai belauk meh nya tadi. Nadai iya ke nyaut nya nadai merening indai iya. Indai iya bediri ka ba belakang iya tadi. Emm, au meh. Ti pia, kin dulu aku ngabas temuai nya kin. Pia ku indai Jubang. Nama? Indai Jubang perlu ngelekaka anyam ti kai iya, ninggalka anak dara iya. Mansut ke ruai. Datai ba ruai, perening ke setak ulu, peda iya amat mayuh orang ke di ruai nya beturung orang nya din. Bejalai iya tadi nengah niti ruai nya. Datai iya ba tugong bala mayuh bala pan lalu ngasuh iya duduk nunga keling. Ingat kita ibu diku ke padah tadi siku ke ibu kempur wai nya nya ina jubang kitu ke nang duduk anan dia kitu kitu keh ku iya orang pan lalu nyelia meri awak kena iya mansang ke mua. Duduk ina jubang dia. nya. Tanya nuan meh nya ibu. Nadai kami tulih nanya iya. Tanya kami ngai nyaut iya nya. Pia ku netuai nya. Sekali indai Jubang tu tak meda mua lelaki tak keling. Ooh amat utai ko endo. Kati ke sida enda ngelala nya keling. Tangka sida ina kala meda kinih. Ku indai Jubang ga. Batang bendar indai Jubang tu ngelala nya Keling laban iya kala meda Keling. Tang orang serumah enta adi nadai meh nya kala meda iya. Amat kenu nya tadi Keling taga datai. Ku indai Jubang ga bejaku dalam ati kediri. Sebedau indai Jubang nanya Keling dulu iya tuchum. Meda iya tuchum, tuchum ga keling, keling laban nemu nya sigi indai, indai jubang ke sigi indai satik ke ke dikerindu ke deka ditapat keling deh. Unai nuan nya tadi peh dom bah aram meh lalu meh dom kin keruai ku kin ngagi kami ke setak kin nyangka nya bedin legi bisi utai ngasuh nuan lalu ka pe jaku pama meh. Engka nya legi baka ketek nginti nya. Engka ba ruai kudin legi. Engka nya bisi umpan ke manah manah. Engka tagup ikan ga. Ko indai jubang wai bejaku ngelalu ke keling nya sambil iya tuchum mai iya ke ruai sida yakin. Haa ninga nya tadi keling pan alu nyaut ko cherita ke di wai. Serta keling nyaut nya meh orang ke beruai nya nyut bambar tekenyit. Ninga Keling nya nyaut utai ko indai Jubang. Laban sida iya tadi bejamah amat nanya Keling siku nanya Keling siku nanya Keling tang Keling sileka pen nadai nyaut. Tang lebuh maya indai Jubang nanya iya ka ke iya nyaut. Ni enda alit ati bala sida ke deruai nya ko jerita. Bala sida indu dara enda nemu chubit pah pangan diri. Penda empah. Hah bisi indai. Ti baka leka sei amat tak tau dempa leka jaku laki nya manah meh merdu amai munyi nyawa nya ko sida ke dara ke deh wai emm bah au meh ibu legai kayu bansu aku datai endang deka ngambu lalu nama ga kebuah aku tu enda lalu deh ibu laban nya ke sigi tuku dan ti ngelama tu. Pia ko Keling ke dih wai. Ninga nya tadi ke dih wai enda anang nya abih ka tumbang bala sida indu dara ke dih nyu begetil ka pangan diri au situ situ siku pangan diri eii deh orang bujang ko sida iya. Datai kami malam ne legi wai pintu kami sigi sengaja telenga lenga enda kunchi ko sida iya ke dih wai. Keling berening nya tuchum tang enda nyaut nya. Ngumba mai orang bujang lelaki temuai nya ngena nganti nai jubang baru ka bejaku nundi temuai nya. Pia ku netuai dua iku tadi ingat kita netuai dua iku kelakar diri madah ke enda bajik enda enda bajik ku iya ooh dua iya nyau kelai ati kediri seduai ooh enda bajik mentua tu alah majik tau laban nai jubang seduai iya nyeh. Udah nya tadi Keling Panjang lalu angkat sereta lalu dipelawik ke iya sap basung melintang lalu tangkin ke iya berangin pedang panjang lalu san iya sumpitan sumpit tapang laja ligu ligung betibung ke jadung mau gempanang. Udah nya seduai pan lalu nyau ga mansang ngagai sida indai Jubang. Sama sekaki tambak singkang. Niti sentali rumah panjang peda enda lama datai ga seduai iya puting setak. Duduk dong duduk ruai ditu dulu. Ku indai Jubang wai. Au ibu legai kayu penduk ke ba aku datai endang ngambu duduk. Pia ko Keling ga. Keling pun lalu duduk. Indai Jubang pan iya lalu tama ke bilik penaik. Au, bilik penaik sida tebaka tasik linggang gumbang. Tama ke bilik besai baka tempalai umai menawang. Tama ke bilik jebung baka pandung remaung lubang. Datai iya dibilik, iya lalu ngasuh satik berapi. Nama deh laban ke satik tadi nang sigi udah tembu pintu ke lauk berapi metu dah tuai. Keling, iya lalu madah ngagi indai Jubang madah diri empu. Ka mandi, ku iya. Ibu, aku tu ka mandi dulu. Dini endur kita mandi ditu, ibu. Ni pandai kita? Pia ku Keling wai. Ooh, anang irau nuan. Alam, legi meh aku ngulu nganyung ku nuan mandi. Nyin ai kami tunga kin. Ku indai Jubang. jari iya nunjukka ke baruh kin. Udah nya tadi seduai penalu nurun gamansang mandi kai benung seduai datai ba tengan jalai penai laban ke atas bukit duai bukai enda rumah atas bukit nurun ke baruh kin tengah tengah antara jalai nya tadi dia keling tak meda ujung kayu rebah ninggang jalai nama ujung kayu tu ditu da ibu ko keling. Eh, ujung kayu bekau orang ke udah beban terabai nya sida nurun ngayau. Ukai enda beban terabai ba ditu sida ai sehari nya. Tu laluh iya menya. Pia ku indai Jubang ga nyaut Keling. Au pia. Au enti pia aku deka limpang kia enda lama ibu laban deka meda gamal utai ke dia. Engka agi bisi laluh repik kayu ke agi tinggal kini. Nuan nurun dulu legi ku nitih ari belakang. Pia ku Keling. Nyadi indai Jubang pan lalu nyau gaya kediri. Dulu gaya lalu nurun kai tansang ke nyalang peda enda bangat tak lama iya ke limpang enda bulih sesempa makai pinang. Peda datai ga Keling dipendai nitih ke indai Jubang semuti kena entudi ari belakang, ku Jerita. Indai Jubang tu tadi iya ke nurunka penai ke iya. Bisi mai au genuk ko kitai. Tak baru ka merebuk ka genuk nyebab penai peda ti keling tentu dia ari belakang lalu datai ba dia. Tang meh dipeda Indai Jubang. Keling ke datai entudi nya tadi tak mai siti terabai endang udah tembu mega Manah bendar gaya terabai nya ko jerita wai. Nang udah jabung buk galung bauh ngelagantang tisap rimbung tak mua pemanah utai. Ngambi bulu remaung lubang tisap tisi mua pemanah utai baka mua ari bekalih tumbang. Apu dini nuan bulih utai nya ngemanah nya tadi anak? Naka manah terabai tu peda ku. Ku indai Jubang wai. Laban iya nadai kala meda terabai ngemanah Keling nya deh. Emm. Nya dia tadi ibu. Senentang kayu ketumbang ngempang jalai nurun penai. Benung aku kelimpang agi baka orang ke beban nya tadi. Meda tak bisi teda ban orang ke dulu. Nya ga digaga dikena aku nyadi keterabai enda lama tadi. Pia ku Keling nyaut indai Jubang. Nyadi indai Jubang tu tadi alit ati wai meda utai baka nya. Bangat ngenyampat nyampat nya. Tang iya enggai mayuh utai tanya laban iya nemu Keling tu sigi beberita berantu. Nama deka jerita dipandakka kitai jerita mandi menya tadi dah tembu mandi. Au merebok genok penuah penuah ga genok ka debai pulai seduai pa tuna udi ga pulai baru. Datai di rumah tembu begari dinga ka orang ngindu lalu ra rauh ngangau makai. Tembu makai dipandak kitai jerita gawai dia langit pan nyau bebali ga besiring kuning matahari lesi terunjam padam ari penyuh malam ka. Nyadi lebuh sida ke indu datai ngulu iya ke iya, dia keling lalu bejaku, Kati ke alai rumah kita tu? Tang nyau malam hari tu peda aku agi ke puang. Tang nadai meda sida ke laki-laki ke bujang-bujang betuai-tuai. Tang bala nembiak bisi men ke laki-laki tang endang sigi bujang nadai meda kini ke tunga sida iya indai. Nama pemindah seraya kini? Pia ku Keling nanya indai Jubang. Eeh anak. Badu enda meh bisi pemindah sida iya nya. Sida iya udah nyau memendu ayun sida tu ka Kusun Kanggan Seluntang. Udah nyau bebujang janggung. Keteluk kampung puang. Udah nyau memeran ke bulan tuang-tuang. Udah nyau ngayau sida tu ke ulu langgai sentang. Nya. Enti diingat ke tua tengah hari tadi nurun ke pendai kin kayu pengempang jalai ke rebah nya. Nya kayu nya dia orang beban serta ngaga terabai. Pia ko saut indai Jubang wai. Au pia. Kini ketunga bala sida da ibu. Ku Keling nanya Barong. Emm udah nyau ngayau agi sida bangkai anak memaluh telok kampung puang. Tang sida tu lalu ka melunggang ngagai sida bangi lalu ka melunggang ngagai sida bangai kedi penyurai remang pisit deka ngagai sida nading. ke di genturing pintu langit. Pia ku indai Jubang. Ninga nya pia tadi keling lalu nanya baru ga iya. Ni pengelama sida tu udah nyau da ibu. Pia ku keling ga. Lama ga udah ne. Kada ne nyau ka datai da sida dalam dua tiga hari tu kinih. Ku indai Jubang. Au udah nya tadi malam meh kenu ku ari. Au. Nyadi malam nya au satik anak dara tinduk sadau indai tinduk beli besai nyadi keling. Sigi baka au tinduk ba keti nya ruai. Dipandak kitai jerita meh nya tadi ku ai. Keling tu iya lalu mansang ngayap ngagai satik. sereta lalu jadi enggau satik kelandik bala nyerang Sudan ke Lindan, Lambarng Benang. Kira meh dua tiga hari udah nya tadi, dinga tegemerak panjung sida Jubang pulai ngayau di pengkalan mengka ke rumah. Pu, dinga panjung ngaya pulai ngayau? Ko sida ke nembiak papak peranggang, ko sida ke mit lelachit angkat mansang. Nama tulih sida aya alai panjung bangat ngenyadi nya? Ku sida, Barang mah uji kitai sama nurun ngambat bala sida aya ke dai din. Ku bala ke nembiak, Sida kenu indu. Nurun meh kenu ku semua orang tadi nyu ambis kenu serumah-rumah nurun ngagi ai ngambat sida jubang ke baru pulai ngayau. Datai sida ke mit-mit tadi, bala budak-budak ku kitai ke meh ari diatu, bala nembiak. Datai bai. Oh aya, ko sida iya nembiak nya. Ibu satik udah belaki iya aya, ko sida iya wai. Laban satik tu tadi madik dara jubang. Au jubang tu tuai, satik tu biak. Tang iya, taja pan nembiak ko aku tu tadi bala peninga. Iya maya nya endang sigi iya dara raya endang sigi iya jelan iya sigi indu rambau iya tau belaki maya nya. Hais mapap kita nya orang ni ke laki nya ko kita tu kami udah ngayau memagang sapa orang laki ke tinggal ditu bukai nya bisi laki ke tinggal ditu pia ku Lubang nanya nemu iya tadi. Au merak nyembiak sambil matai melut. Kati ke enda udah belaki daya jadi enggau keling ke dipanggau libau keling aji ke berani ati tau serang jadi enggau keling manuk biring sempidan arang. Pia ga ko bala nembiak tau kedi wai. Nemu de bala nembiak nya nyaut nya mapap kita nya. Kati ko kita ngarap ke diri jadi enggau keling. Ti ya keling. Keling lachau nya. Keling karung nya. Ti nya keling ke dipangau libau iya udah ballroom kitai disalai iya. Dini iya deka meda kitai. Keling panggau nya musuh kitai nya. Pia ko Jubang wai. Kumbai iya keling tadi keling nyaru diri nyaru aput tu nya apan nama semua meh. Laban ke batang bendar iya bala peninga. Dalam jerita tu Keling tu tadi enggau Jubang tu nak ngam sigi bemunsuh ah. Nya menti kita ninga saut Jubang tadi iya madah baka tu enti nyamat Keling kita nyudah ba room kita nya disalai iya ko iya wai. Benung deh Jubang tu bejaku enggau sida bala nembiak dia deh lalu datai keno ke endu Sudan, Keleman, Bulan, Perenching, Dayang, Ketupang, Bungai Manding. Adi arau ti embau berakit enturan papan singit. Iya lalu bejaku enggau siku lelaki ke benama Arau. Nyadi Arau tu tadi lelaki iya ke bejaku tadi madi Arau, Kino. Nuan aka anang pedis ati ngagai laki satik. Keling nya aka. Keling aji ke berani tau serang, keling ke dipangau libau. Datai ari menua, sida pangau libau luchak lunyau kena biau jilai sang. Pia ko madik arau kindu wai madah ngagi arau. Nyadi arau timbau berakit enturan papan singit tu tadi. Ko jerita, iya deka besemaya deka jadi enggau satik au madik indu dara jubang. Enti sida iya udah pulai ngayau. Baka nya katur nya tadi. Arau tu bujang kaban sida Jubang pulai ngayau nya lagi ka jadi enggau madi dara Jubang ke benama Satik. Nah, kenya iya aku ngarap kita bala peninga ulih nangkap ti ka aku au. Au ninga nya pia tadi lama arau tu ngenung ku jerita laban iya tu tadi neh sigi bisi pengerindu ke Satik lalu. Lalu pulai ngayau nya, iya endang sigi deka mai apai enggau indai iya nanya, Satik ke bini? Tang meh nama kebuah nya? Ngai nyadi agi nya, Satik nyudah belaki. Nama ga kebuah aku tu pedis ati adi? Nya ke ba manah enti iya belaki keling awakka bisi enggau kitai ditu ga. Pia ku arau nyaut tudah madik iya. Tusah gaya ati iya wai mua iya enu tusah ati indu ke deka ke rami ke bini nyu jadi enggau keling. Ba rumah din indai Jubang, Satik enggau Keling bedau nurun ku jerita. Nyu ninga orang begau begau padah orang ke ngayau dah pulai dia mesatik ke ba rumah tadi ya lalu mai laki ya nurun aram wai laki nurun tua ke pendai kin ngambat sida ka ke baru pulai ngayau ba pendai udah datai udah nuntung sida ya bisi orang padah tadi ko satik bini keling bejaku mai ya nurun. Au ninga munyi nya tadi Keling pun lalu nyaut iya. Bah aram meh meda gamal utai ulih orang ke pulai ngayau. Pia ko Keling nyaut satik. Nyadi bala peninga semua nya uii uban aja bujang pegari nama deh ngetu naka nya taja ke terus ke. Kita ke ninga ga git mati nya tadi agi ka ninga iya. Tang renggat kedua nang sigi letak ka aku naka tu. Au anang irau betau ambis agi panjai jerita kitai anang irau sekali kali kita. Renggat ketiga baru kitai deka ninga serta mending ke bekeni ka keling tu. Bekeni ka jubang tu deh nya. Keling enggau Jubang tu sigi bemunsuh enggai bepeda, pemau bepeda sigi ka bebunuh. Tang Keling tu udah datai ba menua Jubang nyu jadi enggau madi Jubang ke biak. Akai akai akai eeh. Renggat ke tiga baru kitai ninga Keling enggau bini iya nurun ke penai kin betemu enggau Jubang. Nyadi, bala peningal au, baka selama menya enti pukul lapan malam pegila aku datai baru nungkun api ba ruai kitai. Alai kitai betunga au ni kita ke bela ini indu nya legi pegila. Sedia kita ngaga kopi ka kitai. Emm enti bisi ke beburak nya emm ika tetuak nya ngamai-amai nya ti jadi baik pansut ke ruai au. Ni ke becerita ni ke time dulu ngetu dulu ngechas dulu penghujung hujung lagi nyena tu kan nyadi cerita pama da langga ku tai nya au nyuka ke bukai tunga cerita nya lagi. Nyadi rengat kedua lengka ku naka tu kitai betemu ba rengat ketiga. Terima kasih bala peninga bala subscriber kita udah mending nyentuk ka ambis au. Sampi kita semua gerai magang, sampi kita taun tu bulih rezeki ke mayuh ke manah tau kita ke belaki ke bini baru jadi sampi kita jampat bulih anak. Kita ke apai kita ke indai sampi kita jampat bulih menantu, bulih uchu emm. Ok ngajar aku nya Ujang dari Pengolah Libau Ujang Pegari tauka Tan Sri Toraja siga semak selalu terima kasih semua. Betemu kitai malam pegila.